Xortek hebû, zewac li ber çavê wî reş bûbû. Lewra çiqas cara ku çav bi wanê zewicî diket her yekî ji wan gazindaş halê xwe dikir. Mehela ku têda rûdinişt ji her malê dengê qêr û qerebalixê seht kir. Piştî umrê wî bi ser sihî ket, hinek rospiyê ji malbata wî hatin balê, gotin Camêr, ma tu çima nazewicî? Tu li hêviya çi yî? Wa hevalê te tev zewicîn, her yekî bû xwe yê sê çar heft zarok. Wa zarê wan mezin dibin, tu li paş mayî. Tev ji vê înada xwe berde, tu jî ji xwe re yekî bîne û bizewce. Vî xortî ji wan re got heyra bela xwe ji min vekin. Ez nazewicim. Ka ev anê zewicî ne, serê kîjan ji wan rehet e. Ez li der û dora xwe dinêrim, di her malê de ji xeynî şer û pevçûnê pê ve ez tiştekî din nabînim. Digel vî qasî ez rabim xwe bavêjim agir, ev ne karê aqilmend e û min jî hişê xwe li erdê nedîtiye. Ez nazewicim. Van rûspîya jê ra gotin, Erê rast e, gelek kes hene dizewicin, her roj em jî dengê qerebalixa wan seh dikin, lê tev nemîna hev in, tu çima behsa wan dikî? Hewan ê bi hev ra rojê xwe xweş derbas dikin û her roja wan bi şahî derbas dibe, çav bi wan bikeve, ji alê başiyê ve li vê meseleyê binêre, wê zewac li ber çavê te şîrîn be. Vî xortî got, Ev kesê deng ji wan nehatiye ka kî ne, hema yekî tenê şanî min bidin, Ez ê herim bawî eger ew ji min re bêje zewaca min bê şer û qerebalix bi ser min de derbas bûye, ez ê bi gotinayî bikim. Lê ka yekî wisa li kur heye ji min re bêjin heyra ez ê herim bawî, ez herim mala wî, ez ê jê pirskim ka rêya vî îşî çi ye, ez ê bi xeberayî bikim. Van rûspîya hinek serê xwe dan ber xwe fikirî, di wî bajarî de kesekî zewicî û bêdeng zewac bi ser de derbas bûbe, nehat bîra wan. Piştî lehzekî yek hat bîra wan. Ji ra gotin ewa camêrek heye mala wî li dawiya mihelê ye, ev bû pêncî sal e zewicî ye yek roja xwedê me nedîtiye ku deng jê derketibe û me tu dengê qerebalixê ji mala wî jî nebihîstiye. Vî xurtî got baş e ez ê herim guh bidim wî ka rêya vî îşî çawa ye lê ew ji min re bibêje ka ev çi mêr e wisa ku kesî deng jê seh nekiriye. Ket rê û hat mala wî. Dema hat mala wî xwe keys kir ku li derî bixê. Zilamek li bexçeyê xanî di bin berfê de bataniyek li xwe pêçabû û li ser kursî rûniştibû. Gazî kir got Keremke birazî te xêr e, tu hatî çê? Got Apo mala filankesê kurê bêvankes ev dere gelo? Got belê ev dere, xwediyê vê malê ez im, tu rast hatî. Keremke bibêje ka daxwaziya te çi ye? Vî xortî got ez bi gotina hinek camê re hatime mala te. Û pirsgirêka min jî ev e. Dilê minî zewacê tine bû. Lewra vanê zewicî ne. Ez li halê wan dirênim her roj dengê bilind ji malê wan dertên û dilê wan nerehet e û ji halê xwe pir gazinda dikin. Ji ber vê yekê zewac li ber çavê min reş bûye. Behsa te hat kirin got tu deng me ji camêr nebêhstiye. Min jî got ez ê werim ji te bipirsim ka formula vî îşî çi ye, rêya vî îşî çi ye, tu rêyekî baş qenc deynî ber min belkî zewac li ber çavê min şîrîn be. Zilam got birazî ka were rûne ez ê ji te re bibêjim. Got vêga roja ewil dema min û pîreka xwe me qesta zewacê kir beriya em herin ba mele nîkaha xwe bikin min hinek şert û mercê xwe dan berê. Min jê re got jinik piştî ku em bizewicin tu jî însan î ez jî însan im. Dibe ku carna ez hêrs bibim û ez xebera ji te re bêjim gotinê nexweş tu ji min sahbikî dengê nexweş tu ji min sahbikî ez zilam im. Dema dengê min bilind bû, dengê qîr û qerebalixa min hat. Heyra ji ber dengê min bireve. Lewra gava tu jî li ber min bidî, agir bi agir geş dibe. Şerê me wê zêde bibe. Gava te dît deng ji min derket, heyra ji ber dengê min bireve, here bikeve mitfexê, heta ku ez parîkî haş bibim, êdî tu dikarî ji wê derê derî. Lê tu jî însan î. Dema tu jî hêrs bibî, û damarê stûyê te bel bibin û çavê te sor bibin û dengê qêr û qerebalixan te derê, ez jî li hember te naseknim. Lê belê ez zilam û ez naçim mitfexê, ez ê derêm derva, heta ku tu parîkê haş bibî, ez ê bêm hundir. Ku me vî awayî şert dan ber hev, jinikê got baş e û me qerarê xwe da me got mê bi zewicin. Piştî ku em zewicîn, Ago birazî, eva tam pêncî salê apê te ku li vî baxçeyî ye û ev bataniya min xwe pê çaye, e li hêviyayê me heta ku bisekine. Eger ev cewherê mêraniyê te da jî hebe û tu bixwazî kes dengaş te seh neke, a rêya vî îşî ev e. Bi ca gelî birana. Ji bo nexil dengaş mirov seh neke, carna mirov bataniyê bavê ser milê xwe û di binê berfê da ji rûne, çêtir e ku mirov riyê xwe reş bike di nav milet da. Lewra dibê şûna navê mirov derê bila. We ji min fehm kir. Bi çi awayî dibe bira bibe, mirov gerek karibe jiyana xwe bi awayekî bidomîne. Di van salê paşî de çawa ku hûn jî zanin zehfê kesa dizewicê hê bi ser zewanca wan de pênc şeş me derbas nebûyî derhal diçin mehkema hev didin berdan. Sedema hinek tiştê pûç û beredayî malê xera dikin. Di vê meselê de behsa jina xerab hatiye kirin. Jinê baş xwe baş in. Tu gotin ji wan re tune. Lewra hinek jin hene hêjayî sed mêran e. Welew çendî kêm bin jî dîsa jî hene.